Dem baş guhdarên hêja. Bi bernameyek nû ya welatê xwe binase em dîsa biwerene. Di xeleka Darbasbûyî de bi xaknîgariya navçeya Hênê me bernama xwe bi dawî kiribû. Em ê di vê xelekê de bernama xwe bi dîroka Hênê berdewam bikin. Guhdarên hêja dîroka navçeya Heynê û digel ya Licê beriya ku dîrok were nivîsandin xwe digihîne serdemek gelekî kevnar. Dîroka gelek gund û derdorên vê navçeyê jî bi goristanên ji keviran hatin çêkirin, bi belgeyên dîrokî me digihînin serdema neolîtîk. Bi taybetî dews û nîşanên hûrî, mîtanî û nayriyan gelekî nîşandar in. Hûrî û mîtaniyan ji çar hezar sal heta hezar û pênc sed sal berî zayînê li vê herêmê desthilatdarî meşandine. Ev her du gundên ku navê yekî Hûr û yê din jî Hurûge ev her du nav yên serdema Hûrîyan in, guhdarên hêja. Gorên ji keviran hatîn qewartin, sehrînc û şkeptên hatîn kolandin, mînakên berbiçav yên wê serdemê ne. Guhdarên hêja li navçeya Hênê û der û dorên wê Asûrî, Îskîtî, Med, Persî, Makedonî, Romayî, Bizansî û Ereb û Osmanî bûne desthilatdar. Li vê herêmê, Bermahiyên gelek qabilên dîrokî hene. Her wiha li ser gelek teht û zinaran nîşane û destxetên dîrokî yên wan şehristaniyan di roja me ya îro de jî derdikevin pêşberî me. Û her wiha ev herêm li gor belgeyên ku di destê dîrokzanan de ne, demeke dirêj di bin hikûmdariya Nairîya de maye guhdarên hêja. Ev navçe navenda Nairîyan bûye. Kurdan li gor devoka xwe, Ji nayriyan re nerbî û yan jî nêrîbî gotine. Lê biyaniyan ji wan re nehrî yan jî nayrî gotine. Di roja me ya îro de jî navê heft gundan bi peyva nêrîbî dest pê dike. Li gora hindek dîrokzanan, Nerbî baskekê hatiyan in. Li gor çavkaniyên dîrokî ew pêşiyên Kurdan in ku ka wan digehîje mîtanî, hûrî û sûbarî yan guhdarên hêja. Dibêjin ku Nêrbî li Ruha û Entavê li çiyayê Kaşyarî demek dirêj jiyane û paşê jî hatine li herêmên Bakurê Amedê bi cih û war bûne. Piştî vê qralê Asuran Tîglatpîleser der û dorên Licê û Hênê desteser dike û dinivîse ku wê demê li herêmê hukimdariya Nêrbiyan jî têk diçe. Qralê Asuran. Tiglat Pileserê Yekem berî zayînê ji hezar û sed û çardan heta hezar û sed û çaran û her wiha Selmansarê Sêyem jî ji heşt sed û pêncî heta heşt sed û sihan evan her du qiralan li vê herêmê hukimdarî meşandine. Guhdarên hêja li ser dîwarê şkefta Birqileynê du nivîs ji aliyê qiralê Asûran Tiglatpîlaser ve hatine nivîsandin hene. Niha jî ev her du nivîs li cihê xwe mane. Di van her du nivîstekan de welatê nêrbiyan çawa dagir kiriye dinivîse. Guhdarên hêja, Li navenda hênê du kaniyên pîroz hene, yek ji wan kaniyan Eyn Kebir e û ya din jî kaniya Eyn Kerîs e. Wisa tê bawerkirin ku ava van her du kaniyan derman e ji bo nexweşiya zerîkê û gelek nexweşiyên din. Salê deh hezar heta pazdeh hezar kes tên ser van kaniyan û bi armanca ku derman e heriyê li xwe didin û xwe bi ava van kaniyan dişon. Ev her do kanî di navbera mizgefta mezin û medresa Xatûniyê de ne. Ava van her du kaniyan ji quntara çiyayê Hênêtê guhdarên hêja. Ev av ji heft serkaniyan derdikeve û diherike çaleke mezin ya bidestçêkirî. Ev çal berî zayînê guhdarên hêja deh hezar sal ji aliyê hûriyan ve hatiye çêkirin. Niha jî tevahiya bax û baxçeyên vê herêmê bi vê avê têne avdan. Li herêma Hênê ji bo ku herêmeke çiyayî ye çandinî û hilberîn lê çê nebûye. Gelê herêmê hê jî bi awayek klasîk û bi rêbazên berê li ser xwedîkirina sewêl û çandiniyê debara xwe dike guhdarên hêja. Ji herêma hênê berhemên çandiniyê jî derdikevin û ji derve re têne firotin. Mînak wekî genim, titin, bambo û fêkiyên hişk berhemên hilberînê yên sereke ne. Guhdarên hêja piştî salên hezar û neh sed û notan û pê de li herêma Licê û Hezro û Hênê kanên kevirên mermer hatin vekirin û dest bi derêxistina mermer hate kirin. Kalîteya mermerê ku ji vê herêmê derdikeve gelekî baş e. Ev mermer îro jî li sûka cîhanê tê firotin. Hejmarek zêde ji herêmê di van kanên kevirê mermer de dixebitin û debara xwe dikin. Guhdarên hêja bêguman ji her herêmekî me gelek nivîskar û rewşenbîr û kesayetiyên zanamend rabûne. Ji herêma hênê jî navdar û rewşenbîr û kesayetiyên navdar derketine. Yek ji wan kesayetiyan Salih Beg e. Salih Beg di jiyana xwe de ne tenê serbazekî wêrek bû, her wiha kesayetiyek zana û rewşenbîr jî bûye. Ew jî di tevgera Kurd ya bi navê Tealî Cemîyet de cih girtiye û berpirsyarê tevgerkirina zimanê Kurdî bûye. Li ser zimanê Kurdî xebatên wî hene û her wiha mirovekî helbestvan jî bûye. Bi Ziya Gokalp re heval bûye lê dema ku Ziya Gokalp di Îtîhadê Terakî de cih digire, Têkiliya wan ji hev qut dibe. Salih Beg di serhildana Şêx Seîd de ew jî yek ji endamê konseya şer e. Roleke mezin hildaye ser milê xwe li gor biryara darizandina bi navê Îstîqlalê di bîst û nehê Temûza hezar û neh sed û bîst û pênc an de Salih Beg bi Şêx Seîd re li Amedê hatiye xeniqandin. Hesen Hişyarê Serdî di sala hezar û neh sed û heftan de li gundê Serdê hatiye dinyayê. Hesen Hişyar di serhildana Şêx Seîd de sûcê îdamî lê hat birîn, ji ber ku temenî wî hevdeh salî bû, sûcî wî ji îdamê wergerandin muebedê. Ew bi navê Mele Hesenê Kurdî jî tê naskirin. Guhdarên hêja piştî ji zîndanê derdikeve diçe bin xetê. Dewleta Tirk di sala hezar û neh sed û bîst û heşt an de efûya giştî dertîne. Hesen Hişyar ji vê sûd digire û dîsa vedigere Bakurê Kurdistanê. Piştî vê çend sala Hesen Hişyar ji neçarî dîsa daket bin xetê. Di kovara Hawar, Ronahî û Roja Nû de nivîsên wî hatine weşandin û her wiha berhemek wî ya bi navê Dîtin û bîrhatinên min hatiye çapkirin. Hesen Hişyar heta dawiya temenê xwe li binxetê maye û li wir jî çûye ser dilovaniya xwe. Her wiha guhdarên hêja navdarên wekî Remezan Demir, Sidqî Zîlan jî wek nivîskar û rewşenbêrên navçeya Hênê têne naskirin. Guhdarên hêja yek ji navçeyên Amedê navçeya Karazê ye. Karaz li bakurê rojhilatê Amedê li ser rêya ku diçe Çewlîkê bi şêst û pênc kîlometreyan ji Amedê dûr hatiye avakirin. Bakurê navçeya Karazê çiyayî ye û başûrê wê jî deşt e. Karaz kengî hatiye avakirin dîroka wê nayê zanîn. Li herêmê wargehên dîrokî gelek in. Dîroka van wargehan ji serdema kalkolîtîk pênc hezar sal heta çar hezar sal berî mîladê ta xwe digihîne roja me ya îro. Li herêma ku dibêjin Serê Kaniyê gelek şikeftên ketî û herifî hene guhdarên hêja. Ji van şikeftan re dibêjin şikeftên Karazê. Li vê herêmê kelayek bi navê Kela Kafiran û her wiha gelek cihên dîrokî, şikeftên binavkirî û gorên di keviran de hatine kolan hene. Karaz ta sala hezar û neh sed û heftê û dudiyan gundeke girêdayî Licê bûye, piştî vê bûye navçe û bi Amedê ve hatiye girêdan. Rûpîva navçeya Karazê di do nuqta şeş metre çarçike guhdarên hêja dazdeh gund û pazdeh gundik girêdayî Karazê hene. Li gor îstatîstîkên piştî salên du hezar û dehan hejmara şêniyên navçeyê, û digel tevahiya gund û gundikan sêzdeh hezar û sed û neh kes bûne. Weke gelek herêmên Kurdistanê gelek gund û gundikên di cihên çiyayî û stratejîk de ji aliyên dewletê ve hatine valakirin û wêrankirin. Guhdarên hêja devara gelê Karazê li ser Sewêl û Çandiniyê ye. Li herêmê çandiniya gulberoşkan jî roj bi rojê pêş dikeve. Lewra li navçeya Licê fabrîkaya rûn ya gulberoşkan hatiye sazkirin. Ji ber vê jî çandiniya gulberoşkan li herêmê roj bi rojê bi pêş dikeve. Li gor tezbîtên endezyaran di navbera sînorê Gêlê û Karazê de petrola herî kevn û pir li vir hatiye dîtin. Lê dewleta Tirk wekî hemû petrola Kurdistanê bi rêya lûlên bin axê re petrola vê herêmê jî dikişînin Îskenderûnê. Li herêma Karazê çavkaniyên petrolê pir in. Her çavkaniyek tê dîtin petrola wir li gor tevahiya petrola Kurdistanê ya herî bi kalîte ya guhdarên hêja. Lê mixabin mirov dikare bibêje ji ber nêzîkbûnên siyasî û xayîn yên dewleta Tirk gelê herêmê di karê rêxistina petrolê de nayê xebitandin, Ji wîlayetên din karkeran tînin û wan di karê petrolê de didin xebitandin. Wek hemû herêmên Kurdistanê li herêma Karazê jî gelek rewşenbîr û navdar derketine guhdarên hêja. Yên wekî Abdulbaqî Turan, Seîd Guven, Selahedîn Çam û Qedrî Yildirim, ev jî wek nimûne navên çend nivîskar û zanayên herêma Karazê ne. Ji dengbêjên Karazê Remezanê Ehmed, Evdilayê Tiltepanî û Nêrgiza Hemê ew jî dengbêjên wê herêmê yên herî bi nav û deng in. Guhdarên hêja em li vir gehîştin dawiya xeleka xwe ya vê carê. Ta ev xeleka were em ê bernama welatê xwe binase ji navçeya Licê berdewam bikin. Li benda me bin ta wê demê bimînin di xêr û xweşiyê de. Dem baş.